Sir Mai. Hi, Johnny, ti'n reit? Helo, ti'n iawn? Ie, yeah, really good, diolch, really good, diolch. Good, good.
Ti'n um, ti cadw'n iawn, ti'n ti brysur ar y foment, reit? Wel, just yn y cyrraedd, Milton Keynes i fi, ti'n bod, uh, am y COVID test barod am penwthnos. So, ie. Oh. Yeah. So fi'n bod brysur, cysgu fi'n mynd i'n ei gym o hir.
Ewn i ddechrau efo, efo'r weekend. Wyt ti'n ti edrych ymlaen i, i, i chwarae nôl fori? Mae yna ma gyfnod i bod yn dod dros y doleg lle mae, lle mae wedi bod yn eitha tawel, ond oedd cyn y doleg yn brysur iawn efo chi. Do, ti'n bod, um, mae'n neis i ddod ôl, dechrau, ti'n bod, dechrau ôl ar y dats, dy fe, ti'n bod, ti'n ni gyd yn, yn, yn, yr un lle, ddim yn gwybod beth sy'n digwydd gyda'r pandemig, mae dy fe, ti'n bod, so, oeddi, mae'n neis, ti'n bod, oedd y e bach o, o sioc um, o fi yno fe yn y tournament ma, achos fel arfer y top um, 16 yw'r yw tournament, ond maen nhw wedi newid y blwydd, uh, blwyddyn hyn i'r top 24. So, ie, yeah, chuffed o hwnna, ti'n bod? Ie. Yeah.
O'n i'n gwylio fideo eitha doniol o'n ti, actually. Oedd e ti'n ti callach bod ti ynddo fo, oedd et? Na, ni ddim yn gwybod dim. Uh, Mark, eto, fi a Mark, ffrindiau mawr o'n y darts, dy fe, a wedyn e, hey, Johnny wedyn e, you're in the Masters wedyn e. So oh, Mark, don't talk daft now because you know it's the top 16. You know, it's me that can't usually count, not you. Uh, but then no, genuinely. So unwaith ben oedd yr alwad ffôn, edryches i'r social media, a dde'n iawn. So ffys i ffôn oed, i wedi ymdeirio fe, dwi eto. So yeah, it's a bit of banter between me and him fel, ti'n bod? O, oh, mae'n dda. Um, o ran darts yn general, dwi'n dwi, dwi ddim yn hollol siŵr pam am hyn chwaith, ond y nickname ti yw y ferret yn deag. Oes yna reswm penodol am hynny? Oes yna stori ti ôl iddo fo? Na, dim, trwy rygbi yw e i gyd, ti'n bod, um, amser o'n i'n wario rygbi, ti'n bod, so'n credu o'n i'n naw stôn yn blincyn yn socan yn glib trwyddo fel, ti'n bod? a um, oedd e mor fach, a ti'n bod, o'n i wario mewn o'r, dwi fe, gyda Bond y Bera, a mam, a just alwodd rhywun fi fferet i'n ddyrnod, a fi'n credu stico dde, ond ti'n bod, uh, ti'n byd, ti'n byd beth i gael, it was just a, a nickname that stuck, fel, ti'n bod? Yeah.
Mae'n ma rhyfedd sut mae nicknames fel yna'n sticio, mae'n cwpl o'r bechgyn sy'n ffrindio fo ni, mae'n just nickname, a does na ddim rheswm, really, ti'n fawr o dda. Um, ac, obviously, Johnny B. Good yw Walk On, walk on Song ti. Um, a dwi'n yeah. dwi meddwl bod fi'n gwybod ar, ar ateb i'r cwestiwn yma. Ond, efe ti ddewisiodd yr gan a, a pam Johnny B. Good? Wel, na beth oedd e, ti'n bod, um, fi wedi dewis y can, achos mae Johnny yn y gan, dwi'n meddwl, enw Johnny yn y gan. So, ond pan ddechreuais i ar um, y PDC gyda'r darts, na beth wedyn nhw oedd, os y ti'n lli dewis can bod y crowd yn hoffi, byd nhw'n ddilyn di straight away. So, basically, na gyd oedd e, ti'n bod, pick the song that the crowd like a, a go for that. Ti'n bod, pawb yn nabod Johnny Be Good. Yeah. So, na pam dwi eisiau sef, yn honest. Ie, yeah, mae'n oh, ma, ma, ma tune yn dydi, mae'n cael pawb ar ei trai nhw hefyd. Um, ac Pryd ddechreuais i chwarae darts? Wyt ti'n cofio y tro cyntaf i ti bigo tri darts, Wini? Na, i fod yn onest y ti, ti bod, oedd um, yn had o ar y dat. So, mae'n rhan fwy o'n deulu o ar y dat, oedd y fy ngi o ar e, oedd y ci o ar e, mae dat sydd wedi bod yn y teulu ys blynydde mowr. A ti bod, fel pan oedd y bod lan gyda'n dad, tyd oedd ei darts yna fe, so byddwn ni'n treigio twli at y dart bod bwrw wal fwy na dim byd. So, ti bod, sa'n gwybod yn iawn pwy, pwy oedran o'n i'n treial. Ond yn ware fel um, bach mwy serius, dechrau, o'n i'n ware rygbi youth gyda Pon y Beren. A ar nos o, o fi a Kendall, Kendall yw un o'n partnerion go gorau, dde ware bachwr i'r clwb. A rhywbeth, rhaid ni gael rhywbeth i wneud ar nos iau. Mm. So ar ôl treino, disaido ni i ware darts. a fel a dath e, ti'n bod, o'n i'n mynd, o'n i'n wario yn y clwb rygbi a um, oedd e just rhywbeth i wneud yn os iau, ond ti'n bod, fel ar ôl ni, oedd e'n mynd o hobi wedyn fwy, um, oedd e ddim fel, oedd e ddim fel hobi wedyn, oedd e ti'n bach mwy serius, o'n i moyn, o'n i moyn wario'r county, o'n i moyn wario i Gymru, ti'n bod, a wedyn... Um, Faint oed oedd o'n dechrau mynd yn fwy serius? Uh, dechreuais i ar y county level, fi'n credu ni bwyty 28-29. Yeah.
A wedyn, bennes i achos o bloody injuries rugby, a bennes i o'n i'n 34 yn credu'n benni. Mm. A dechreuais i o'r ges i cap gyntaf Cymru wedyn. So, gyda'r BDO system, so um, ar ôl ni, o'n i'n meddwl, wel, Tywod, maen nhw'n trio wneud arian, tywod, bach o lyfr mas o fe, dwi. A hmm. dych chi eisiau PDC yn... Beth hwn, y saitha'r blwyddyn hwn fi'n credu. So, ie, yeah, ti'n bod, mae wedi mynd yn o'r reit. So... Yeah, mae'n dda.
Um, ac, o, oh, Dwi'n dwi, dwi dilyn dat, um, a dwi'n dwlu ar y Premier League, dwi'n bod yn dilyn nhw ar sgwpl fynydde. Es i lawr i Gaerdydd rhyw dair mlynedd yn ôl dwi'n credu, um, gyda ffrind lawr i'r Premier League, oedd hwnna'n clas, nes i rili really joio hwnna. Um, ag, ag yr European Championship hefyd, oedd hwnna'n Nghaerdydd, dwi'n credu hefyd. Is i hwnna hefyd. Um, Silovic na thennill o'r flwyddyn yna, dwi'n credu. Um, ond oedd y World Cup, obviously, cyn, dros cyn dod, mis, um, mis tachwedd, a nes di, obviously, gyro hwnna gyda Gerwyn a llongorchiadau. Um, beth, beth, Ife hwnna yw eich afbwynt dy yrfa di, neu os nad, falle yn unigol, beth oedd yr eich afbwynt i ti? Ie, yeah, mae sawl peth, ti'n bod, mae'n dechrau fel pan amser ges i, pan ges i, i, um, i bigo wario cym, dros Gymru yn y BDO system, na beth oedd y dechrau, dwi'n fe, ti'n bod, gret, fe, ti'n Cymro Cris Coch, ti'n yeah. gwybod, mae pawb, dwi e. Ond fel ath e mlaen, mae um, amser war es i yn uh, final y Players Championship, fi'n credu. Dwi'n Players Championship neu'r UK, os o'n gofod pwy'n oedd e, uh, yn uh, Minehead, gyda Van Gerwyn. Uh, ti'n gwybod, oedd hwnna'n uwch ar bwnt, ond i ennill y World Cup, ti'n gwybod, that, that has to be the best thing uh, so far yn das i fi, dy fe, ti'n bod? So, ie, yeah, oedd e'n e, briliant. It was one good feeling, fe hwn yn dweud. Ie. Yeah.
Ag sut nath y dathlu fynd wedyn ar ôl y noson yna? Oedd na ddathlu mawr, dwi'n gwybod oedd Covid yn, yn, yn, yn broblem, ond oedd na ddathlu? O, oh, na, dim. Na? Dim byd, achos o'n i mas yn Austria. Yeah. A um, oedd e'n total lockdown. Really? Oedd ddim neb yn cael cerdded y streets ar ôl 8 o'r gloch. Oedd ddim dorf na, obviously. Um, oedd ddim byd yn agor. Oedd ddim bar ar agor. Oedd ddim... Hmm. Oedd yr hotel, obviously, ar agor. Ond oedd ddim bar ar hotel ar agor. Dwi'n mynd, so, so ni wedi dathlu eto. Ni'n dal yn ôl, fi'n credu, gael good thing, ti'n fawr? Ie, ie.
O, fydd angen dros yr haf, fydd angen o leia pethefnos i, i ddathlu oh, hwnna i gyd. o, oh, briliant. Um, Rwy'n colli trac o'n. Um, nes ti, ti wedi sôn chydig am y rygbi a pethau. Um, Ond nes di, dwi'n credu, just dros flwyddyn yn ôl, os mae amser fi'n gywir, nes di roi gorau dy swydd di bob dydd i ddod yn full-time professional darts player, um, os dwi'n gywir yn deud hynna, cywir a fi os ddim. Ac oedd hwnna'n benderfyniad anodd? Na, i fod yn onest, right, fi still yn gweithio um, fel plastrol llawn amser, okay? Right. Ond, ti'n bod, y, y peth yw, mae ma cyngor, fi'n gweithio'r cyngor gyda gyfyrddin, Mm. A ma, ma nhw'n ma nhw siol i fi, twod, 100% i fod yn onest, a, a gadael fi gael yn paid leave. So, fi gallu neud y dat fel full-time professional, really, ond fi still yn gweithio os mae'n gwneud sens, achos, ti'n bod, um, mae fe dal yn hobi, ond hobi sy'n talu, ti'n bod? so, yeah. Yeah. so, so i'n credu, fi o hyd yn gweud wrth y pobl, taw, dechreuais i war y dat ar ôl gwaith. Ti'n bod, o'n i'n gweithio a dat oedd yn enjoyment, fe, ti'n mynd lawr a hobi fa. Fe nawr, so, fi'n ofon cymeryd y step o benni gwaith, mm. achos fi'n gwneud y ddoi trwy, trwy fywyd o dart, fe, ti'n mm. bod? So I'm afraid to do that little step of finishing gyda'r cyngor, ti'n bod? So, mm ar y foment, so'n fi fwy fel part-time pro ar y dart, really, achos fi still yn gweithio, dwi fe? Ie, yeah, ie. Yeah. Ond, yeah, fi, fi ar nofo wneud y step yn diwetha i fynd full, full time, dwi fe? Ie. Yeah. Ie.
Yeah. Wel, mae ma hwnna'n credit, really, cos faint sy'n llawer o'r boys eraill, really, ar yr, yn, yr, yn, yr, yn y top fanna sydd yn gweithio ag yn, ag yn chwarae dart, nag oes? So mae hwnna'n credit.

Wel, oedd y cwestiwn fi oedd sut oeddech chi'n dathlu'r World Cup, ond yn amlwg fydd hwnna wedi cael ei postponio am y tro. Ond um, o ran Gerwyn wedyn, os gen ti unrhyw straeon am, am, am chwarae gyda Gerwyn, ei straeon doniol am, am fod o gwmpas e? Na, well, ti'n ti fod yn onest, bod, gyda Gerwyn, fi'n ffrindiau trwy dartiau, dwi e, ti'n bod, um, a fi'n abod rhai o'r pobl oedd yn chwarae Nithri yn amser a, a, a Gerwyn. Um, Alec Jenkins yw enw, fe oedd ar wario ar y wing i, i Castellnedd amser oedd Gez yn chwarae. Fe, a ti'n bod, um, ti'n clywed y stories bod, bod Gez i bach yn wyllt, a o di mwynhau'n iawn achos mae yn wyllt. Ond na beth fi yn licio gyda Gez yw, ta beth sy'n ar ei feddwl e, mae fe'n gweud, so you either like it or lump it, a ti'n mm. fi'n tai well da ni bod rhywun eitha straight o ti, na rhywun, ti bod, yn tref o'r un neis. Yeah. A, ond, on, ti bod, o, mae'n bach yn harner, ti bod, um, mm. o'n i o ar yr ystad, ti fe, a amser mae fe'n taflu, fe, mae'n bwrw 180 a mae ti'n cael y yahoo, fe, ti'n cael y big thing, fe. Mae fi'n cofio un tro, bore si yn handro neud i, a weiddo ddim, bod jyst i jumpo mas yn bloody blues, ti'n bod? a gawn ni ddim yn jyst yn disgwyl hwnna fel, ti'n bod? Ond mae fe mor doniol, ti'n bod? Fi'n gael yeah. sport yn cael gyda, ti'n bod? Yeah. Ond, ti'n bod, fel ni'n gweud, so, so ti'n mynd mas fel i socialise o rown dre a stwff fel la, ti'n bod, gyda dars. It's, it's a job, ti'n wad ar y gêm, ti'n benni, ti'n ôl y stafell fel dwi'n weli fel, ti'n bod? So, Hmm. It's, it's not fel oedd y blynyddoedd yn ôl, bod ti'n lawr y tafar, bod ti'n ar diwedd nos, ti'n night club yn hwnna. You don't do that anymore. Ti'n bod, um, mm. mae, mae lot mwy proffesiynol. Ti'n bod, um, ti'n bod, fel fi'n gweud, ti'n cymryd e fel dy job llawn nawr, neu mm. fel jolly, ti'n bod? Ie. Yeah. Ac dwi'n meddwl bod hwnna'n wir yn da, oherwydd ti'n gwybod pan, pan mae'r pa ma crowd yn llawn tu ôl ti a mae rhywun yn hitio 180, ti'n gweld y pain sy'n gyd yn mynd a mae'r drinking culture yn eitha cryf yna sydd yn gret, mae'n rhan o'r hwyl. Ond wyt ti'n cofio um, chwarae yn erbyn rhywun oedd yn gwbl pisgach i neu un o'r cwestiynau nôl back in the day, wyt ti'n cofio rhoi absolute cotton i rywun ac oedd o'n 8 pounds deep neu rhywbeth? Na, fi'n fod onest, fi wedi cael sawl gorten, cofio, a ni ddim yn gwneud, ond na, ti'n bod, gyda blynydde yn ôl, dwi fe, ti'n bod, oedd, um, na beth oedd y gêm, ti'n bod, fi'n credu y boi oedd gallu yfed fwyaf a dal yn well, oedd yn ennill y, y, y comp, ti'n bod, a it was just, it was all of the fun of darts blynydde yn ôl, dwi fe. Ond mae wedi newid nawr, ti'n bod, sy'n hmm. cwrw, sy'n byd, ti'n bod. Ti'n bod, gallu ti fe cwrw os bydde ti moyn, ond ti'n bod, ti, ti sy'n mynd i colli'r arian, neb arall, ti'n fe? Ti'n bod, so mae lot mwy, mae lot o waniaeth nawr, ti'n fe? Ie, ie. Um, ac ti'n mynd nôl at Gerwyn wan, dwi'n gwybod bod persona mawr efo fo, ac dwi'n credu bod o yn y blwyddyn a channer diwetha wedi gallu dechrau um, controlio hynna mewn ffordd positif ar y llwyfan. Mae o wedi deud i hun mewn sawl press conference bod o'n gallu managio yr, y gwylltineb na sydd jyst yn bildio fyny yeah. ti mewn iddo fe. Ond um, sut, sut oedd o yn, fel nes i sôn am fo'n gweiddi'r celebrator 180 na, ond sut oedd o yn bod ar y llwyfan gyda fe, ac beth wyt ti'n meddwl o'r persona mawr, ti'n meddwl, y big character ma sydd ganddo fe? O, mae ma dy fe, twyd, beth yw e, y mind, twyd, mae mind belief, dy fe, is mm. unbelievable, ti'n bod? Mae fe mor grif, ti'n bod, yn, yn, yn ei feddwl. Mae, ti'n bod, oedd e'n briliant, ti'n bod, fel amser wario ni mas yn y, yn y cwpl o byd, dy fe, ti'n bod, um, mae ma dy fe just ffordd amdano fe, dim colli, dyw colli ddim yn gair, ennill yw popeth. Yeah. A ti'n bod, mae, he is mind strong, ti'n bod, mae fe'n really, ti'n bod, a mae fe, mae gred capten, ti'n bod, oedd e'n oedd goose pimples dda fi fod onest y ti, amser oedd e'n, ti'n bod, yn tri a roi bach o tips i ti a, a pethau fel la, ti'n bod, ond, ti'n bod, mae fe wedi profi i'r byd dartiau yn y blwyddyn a hanner diwetha, sy'n neb wedi bod yn agos i Gerwyn. Gerwyn is, is, the, death, uh, is the best dart player on the planet, by a mile, ti'n bod? Mm. A mae wedi profi fe wrth ennill y World Championship, ti'n bod? Ti'n bod? A fi'n credu nawr, mae fe wedi wneud e'r ffordd caled, achos oedd y fans i gyd yn... Wel, the hit ydym, really, ti'n Mm. Ond, mae fe wedi troi hwnna gyd drosto. Yeah. Mae fan bus yn awr yn masif, ti'n bod? Achos ti'n gwybod, fel o'r blaen, felly bydden nhw'n ti'n gwybod, yn trio dod i fo off gyda gwyddi a sgrech. Ond nawr, maen nhw'n gwybod faint mor dda yw e, a maen nhw tu ôl i fe, i cael gweld yn trio daflu'n well to, dy fe, ti'n gwybod? So, ie, yeah, mae wedi troi y fanbase i gyd rownd, from the haters to the lovers, I suppose, nawr, dy fe, ti'n gwybod?
Ac ti'n sôn am y gweiddi na, um, Os gen ti unrhyw storïau gyda'r crowd, falle bod pobl ddim wedi bod yn gweiddi pethau cas yna ti, ond beth yw'r peth mwyaf doniol ti wedi gweld ar y roci neu peth fwyaf ffynnu ti wedi clywed yn y crowd? Oes rhywbeth yn sefyll allan? Wel na, gyda'r crowd, na beth ti'n cael yw, ti'n bod, mae'r banter, fi'n credu falle bod, sa'n gwybod, 30% o'r crowd na i watch on a dart, mm. a mae'r 70% arall na i gael cwrw, the party, yeah, definite, ti'n bod? Ond mae'n weird, achos ti, ti aros ar y stage yma, a ti'n bod, mae da ti, oh, just wedyn ni'r 4,000 yn watch on ti yn y background, fe? a maen nhw gyd yn canu a gwyddi, a mae popeth yr un sŵn, so, mm. ti'n bod, so, ti'n just yn clywed yr un sŵn, yeah. a wedyn un llais yn gwyddi wedyn, miss, A ti'n bod beth, mae'r llais yna fel bod rhywun yn aros yn dy glist di gyda microfon yn gwyddi mesur dy glist. A ti'n ti pigo fe mas mor rwydd, ti'n bod. Um, Mae'n ma, ma weird, ma, ma, it's, it's a weird uh, feeling fel mewn crowd mowr. Ond fi cofio war, um, pryd oedd hi, Dyfa blwyddyn diwetha oedd e yn y World Cup, fi ag Ezi'n aros uh, wrth o'r ochr, yn barod i mynd lawr, oedd y crowd i gyd na, bla bla bla. A wedi si, oh, Gez, do you mind going first? A wedi e, no, why is that, Johnny? Wedi si, well, I've never been booed in my life. And now I'm walking down here with you, I'm going to get booed. So, Johnny, bach o banter fe, fe, ti'n bod? So, yeah. uh, no, Gez, you've got to go first. a just come on, amser mae, mae fwy o seis da fi, dyfe? So amser mae fe'n gweud, just come on, fi'n mynd, dyfe? Ti'n a na, ti'n bod, ni yn cael bach o sport, a ti'n bod, mae'r crowd, fel fi'n gweithio ti, um, either maen nhw'n licio ti, neu maen nhw gerbyn ti, a os maen nhw gerbyn ti, you're in for a hard time, ti'n bod? Mm. Ti'n bod? O, mae'n ddiddorol clywed hynna, a mae llais bach a pethau. Um, cwpl o gwestiynau eraill ar y dat. Um, hitys di Nine Data, dwi'n televised Nine Data yn do. Um, sut dim nod oedd hwnna, beth oedd hwnna'n awesome, right? O, oh, briliant. Sa'n wedi bod llwyth, sa'n credu bod wedi bwrw deg yn y bywyd arts. A ti'n bod, yn practis, dwi e ddim yn cwnt o'n anyway, ond yn Minehead oedd hi yn yr UK Open blwyddyn diwetha, a roedd zel efo ffilin, achos gyda ni, fel y Cymraeg, Minehead yw ble ti'n cael rhan fwy o'r support i, achos ti'n bod, mae digon agos i Gymru, obviously, dy fe, ti'n bod? So, i cael neud e fel in front of your own fans really was mm. brilliant, ti'n bod, a mae'n good feeling in any way, ti'n bod, so, ie, yeah, fi lli gweud nawr, I've hit one on stage, dwi e? Ie, ie.
Oedd ti'n deud mewn rhyw gyfweliad nes i watch it, oedd bod yr unig person, cyn i ti hitio'r 9 dat yna ar y box, um, yr unig person sydd yn dis bod ti wedi hitio 9 dat yw'r ci, ie? Ti'n hitio nhw yn, yn, yn, yn eitha eitha, well, eitha aml yn y practice room adre, oed? Ie, yeah, ti'n mynd lan na, falle bod ydy'r 7 treble 20, gret, fe, ti'n bod? Ond falle bod ti'n miso'r 19s, yn miso'r double 12, ti'n bod, mae llwyth o hwnna'n digwydd. A wedyn bwrw sy'n un tro, a wedodd, wedodd y missus wrtho fi, ah, don't believe you. But he will ask the dog then, because he was there Ti'n bod? Ti'n bod? Na'r unig person yn lli watcho fi, mae'n lli bod yn gweud tawn i yn neud e, dwi'n bod? So, yeah, ask the dog, what is it? um, ac obviously, o'n i'n tiwnio mewn bron bob dydd i wylio um, dwi'n mynd, yr home tour, ie, dwi'n meddwl nath nhw alw yn lockdown, yeah. chi'n chwarae. So, oedd y ti yeah. yn, yn dy safell fyw di, deda, ac oedd rhywun arall yn ei gegin nhw, ac oedden nhw'n chwarae dros Zoom, ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n genius, ti'n gwybod, fel bod, bod ti'n gwybod, dim ond dat, a set, da set o dat y bwrdd, ti angen rili, really, ynddi? Yeah. Just, yeah.
just chi'n gallu chwarae dros Zoom, a mae o'n rhywbeth dries i wneud gyda cwpl o ffrindiau wedyn yn lockdown ar ôl gweld chi'n neud e. Ond, okay. sut, sut, sut oedd hynna? Oedd beth oedd hwnna'n rili really odd, oedd yn dros lockdown yn chwarae adre? O, oedd e, e'n odd, ond ti'n bod, oedd e'n good practice i fe, ti'n bod, achos, ti'n bod, o ti'n ffili mynd i'r man, mm. o ti ddim yn gweld neb, o ti'n ffili practeiso, dim byd. So, os oedd ti'n war ag erbyn, fi'n gwybod, ti'n bod, oedd e'n serious, os oedd arian yna fe, ond oedd e fwy fel o practis i ni hefyd. Mm. Ond o'n i'n meddwl weithio dda'n absolutely briliant. Ti'n bod, oedd... Mm. Ar y dechrau, oedd cwpl o glitches gyda'r gyda computers, I suppose. Mm. Ond unwaith concro nhw hwnna, oedd e'n briliant. O'n i'n meddwl, oedd e'n fabulous, ti'n bod? Ie, yeah, dwi'n dwi, dwi cytuno. Oedd o'n rhywbeth... Ac oedd dim chwaraeon arall ymlaen heblaw y darts yn y, yn y, yn y, yn y wlad yma, anyway, yr unig beth oedd, oedd y darts um, o gegins pawb a ath o weithio'n rili really dda. Ond sut oedd o? Oedd obviously dim crowd, oedd e ti yn dy, yn adredu, yn, yn, yn teimlo'n rili really gyfforddus. Oedd e ti'n teimlo fel bod o'n just yn really chilled, laid back, just fel ti'n deud, practice game? Ie, yeah, oedd i fod yn onest, achos ti'n bod, y, y peth oedd, os o't ti'n ennill neu colli, oedd ddim ots really, dwi fe? Ti'n bod, so ti'n just allu mynd na totally relaxed, ti'n bod, pan amser ti'n wario felly ar y llwyfan, fe, fe, mae rhywun yn aros tu ôl ti'n yn adlu'n dy glisti, yn trio dod i ti off a bethau fel la, ond oedd dim o'r excuses na, dwi ti? No. Ti'n bod, o ti just yn mynd a wario, oedd y e bach yn weird, achos, ti'n bod, o'n i wario, yn yn gris dat, par o shorts a slippers. ti'n bod, So, oedde ti ddim yn neud ar llwyfan, dwi e? Ond na, it was weird, but oedd e'n good, enjoyers i fe. Oh, very good.
Yeah. Um, pan mae pethau nôl i normal, a mae, a mae, a mae, a mae dats a mae'r crowds a peth peth nôl, os oes gen, oes gen ti rhyw fath o um, pre-match routine neu hyd yn oed post-match routine, cos dwi'n dwi, siarad efo lot o'r boys rygbi a maen nhw'n cael dominoes a peint ar ôl pob gêm, just, just fel cheat ar ôl pob gêm. Ond hefyd mae rhai nhw'n rhoi ei bwt, ei, ei tog pri, um, chwyth mae'n cyn yr 11 cyn y gêm. Os ysgen ti rhywbeth fath o pre-match neu post-match ritual? Um, na, dim really, ond na beth fi yn meddwl fwy am, os ydyn ni'n mynd i'r le, fel especially Milton Keynes, Mae Nando's reit i fas y stadium. A fel ni, ni o hyd yn mynd i gael Nando's cyn ware'r y, y noswaith na. And it's not, sy'n byd o fi fel la, fi jyst yn pigo lan y darts a mynd. Yeah. Ond beth ti'n meddwl fwy am e, ni o hyd yn mynd i Nando's cyn bod ni ware'r darts. Right. So ie, yeah, e bod nhw'n rhywbeth, falle, ti'n bod? Um, mm. Ond no. uh, na, sy'n byd o fi, really, ti'n gwybod bod fi'n gorfod wneud a, a chadw i. Mm. Ti'n fi'n fi sylwi dy gezi nawr, mae'n gorfod dod i y datscus ar y ffordd gyda doi botel dŵr tu ôl. Mm. A fi jyst yn dod yn datscus na, ti'n bod? Yeah. Sy'n byd a fi fel la. Yeah. So... No, good. Um, beth, beth yw dy atgofion cynta di o, o chwarae rygbi yn, yn Pont y Berem, dwi'n cymryd, nes ti ddechrau chwarae. Um, sut, sut, pryn, faint, faint oed oedd y ti'n cychwyn a um, pwy nath gael ti lawr yna? Fe fi cofio arau gyda'r Cubs, y Cub Scouts, yn cofio arau gyda'r Cub Scouts. Ti'n bod, fi'n credu taw, efo'r under 11s fi'n credu oedd hwnna. A ti'n bod, dim ond tîm o saith o'n i oedd. Ti'n bod, um, a jyst wario ni saith bob ochr gyda byn y cubs a scouts arall, ti'n bod? So, ond fi'n credu tawr, yn y 15s dechreuon ni ware fel clwb mm. yn bod yn berem, a ti'n bod, o'n i mor fach, red, a oedd oedd y boes mowr yn nhw'n ware hel dy fi, ti'n bod, o'n i'n cael dolyr pob, pob wythnos, gyda fi. Um, os gen ti unrhyw straeon am Nige, um, dwi'n gwybod bod o'n dod o Port y Berem hefyd, ond wyt ti'n ti gallu... Wyt ti'n gallu... Gwna to, pauses di fyna, glywes yn ydi, sori fa. Na, mae'n iawn, sori, dwi'n meddwl bod... Wife, mae rhywun, mae, mae mrawd i yn cael ei ddysgu o adre, mae, mae chwaer i'n cael ei lectro, mae wifi bob man. Um, Wyt ti, ti, wyt ti, no, Nige fel yn dod o Pont y Ber, mae hefyd, wyt ti efo rhyw atgof o fo'n reffio ti neu unrhyw storiau oedd chi yn ysgol, siwr o fod? Do, mae Nige bach yn hyn ach fi, a, um, a fi cofio, right, a, o Nige, i dod, fi ffrindiau môr dyn Nige, just, right, a bod fi'n cofio, right, a ti'n bod, oedd e, oedd e'n trial ar yr rygbi, ond oedd e'n gobeith cyneri dy fe, oce? Fi cofio nhw ar y full back, oce? A dod e'r skull cap hyrtyn arno i ben, oce? A ti'n bod, fi fydd y boi llei ar y ca, a ni'n edrych nôl yn y Nigel gyda skull cap ar ei ben, and it wasn't the thing blynydde nôl, oce, creda fi. a ni'n meddwl i wneud, pam ti'n bodran de? Os mae eisiau cyflcaf ti, o ar y full back, a there's no way you bydde fe'n bylon taclo, so beth oedd y pwynt? it, it was just, fi'n fi cofio fe, os fi'n gwneud cico'r bel, fe, un o'r teams cico'r bel, a mae hwn yn gwyddo, na i jyn yn gwyddi, mae bol, ti'n bod y bel yn bownso wedi 20 as tu ôl fe, ti'n bod ddim yn agos e, ti'n bod? So fi'n falch ta'r refos Nigel mewn i. Achos Oedd e'n obles. O, oh, mae'n briliant. Mae'n briliant. Um, ac obviously o, o Pont y Berin lawr ffordd na, oedd ti'n mynd lawr i watch y Llanelli'n aml neu Scarlett? Um, o, oh, fi, fi bach o Cardiff Blues supporter fi'n onest i ti. Yeah. Oedd teulu da fi byw yn um, Cyrdydd, reit wrth ochr y, yr Arms Park. A

Ond nawr, fi'n enjoy watchan nhw gyd yn ware. Fi'n sy'n credu bod fi yn supporto un tîm agor, fi'n fi bach o just joio watching a game, ti'n bod? Ie, yeah, ie. Yeah.
A beth am Cymru wedyn? Wyt ti'n ti gwylio rhan fwyaf o gemau Cymru neu wyt ti'n just yn fwy, gwylio'r fwy o'r rhan beth? Na, i fod yn onest, um, fel arfer, mae ma darts dyn ni ar yr un pryd, so mae'n rhaid fi recordo'r gêm, ti'n bod, uh, mae'n rhaid fi watcher Cymru, fi'n dwlu watcher internationals, ti'n bod, um, so, ydy, a mae'n neis nawr bod cwbl o boes lleol, yeah. gyda ni, Ciar a Hadi, Mm. Bod, fi disgwyl dde ffili baso, so, ti'n bod, achos oedd ei dad yn hopeless yn baso. so, achos oedd tad Kieran, Richard, yn um, arfer, arfer cocho Pontyberem a Ware yr un pryd a, a ni. O, oh, reit. So, fi'n gweithio fe, I, listen, Rich, I, I taught Kieran how to pass, so... Pwy oedd da?
Oedd gen ti unrhyw um, arwyr yn chwarae rygbi? Oedd ti'n edrych fyny i unrhyw un pan oedd ti'n, pan ti'n iau, oedd gen ti hoff chwaraewr? O, do, definitely. Ar y, tywed, y, y safon yw, chylla, fel Robert Jones was everything. Yeah. Ond i'n meddwl Robert Jones yn briliant, ti'n bod? He was class, ti'n bod? Scrum yeah. half tywel, yeah. belter y pas, ti'n bod? Ti'n bod? Na, ti'n bod, e, na, he was my, he was my favourite, definite, ti'n bod? Yeah. Ond, oh. ti'n bod,